the thing is hard because most times when you come out people come fall down like say ma i even say whether this problem this boy fit solve am na me put am oh you no know say e reach this side if to say i quick do ritual when dey advise me i for dey here now this guy go dey here i dey follow it you know i'm tired man so most times because i love nigerians we love ourselves the only problem be say we no dey like make some people dey enjoy make some people dey suffer

That's why somebody wey dey make minister leave the work dey go about dey grant interview for presidential candidate wey never win. He na minister o. Here too, Baba work dey, work dey. Na him Wike get time dey sing as he dey pain them. He's less busy bro. Even though all the things wey Wike dey commission, work no dey anywhere everybody now to survive you have you need different jobs that's why who open hospital now dey open mortuary who no survive go die the money go still you have to block it you go chemist now they dey sell beer because they no know they no know where e dey come from especially igbo men baba if igbo man market something for you you know say igbo man fit sell water to fish fish go buy am

to use your head follow the right lane na make when i check the industry i say omo na this man na i like follow when i hear clap if you wan clap because in the world today e no easy make person wey dey do the same thing wey you dey do dey give you full support i be igbo boy i get sense i know my age i know who dey for me

Yeah, riches, big, you see big men, eh? Classic things, it's as engineer dey now, big man like am. You can never, wetin you go take no rich big man? You no fit catch big man first where him dey eat. If you go see big man, you tell say your guy is having dinner, you go wait for reception. You cannot be a big man and you dey you dey fast food. They say no be that pomo, raise that pomo. No, you don shift my pomo, shift this one. You get eye to see big pomo, you no get eye to see big dream.

An Igbo man can convince you. Ask am whether he get Hennessy. If he no get am, the way he go make you feel like say Hennessy na gutter. Just ask am, you get Hennessy? He say, na akanange. na you let o. na Glenfiddich now. then you go come buy the Glenfiddich, come reach house. Who send you go come say, ah,

no be so me and advice like ooh follow go imo state that day sef wey dem wan give us dem say make dem go dem send the boy to go print marriage list the boy come back say the list was too bulky dem no fit staple am dem come give us marriage list for for flash drive till now we never go back small boy go wan marry una daughter una una go una go write plenty things seventeen tubers of yam for village youth cutlass for vigilante na god dey secure person you come see tea for village widow na me kill their husband dey stress people If you look around, don't let nobody deceive you. There's no system that's designed to protect you. The system is there to protect itself. You don't care about it. Check am now. We go complain about robbery. Like Lagos where we dey stay, where this guy build. By the way, if na Lagos you from come, na God do for you. You no need to dey pay rent again o.

where we dey go we no know whether we dey go front whether we dey go back nigeria na the only country when you travel you be like we dey go the future when you come back you come come to the past you come dey present dey do like this past and future everything is confused it's collapsing now when we dey talk about nigeria problem people wey dey chop belleful go say abeg anybody wey wan win me win no concern me me i dey okay no problem na when people wey no see food chop begin see your neck like turkey once you dey pass dey say oh boy see meat because you fit think say you dey okay you get hundred million you get fifty million once you pass Ka- kaduna abuja expressway you are broke you are broke bro no money that's why i look at a lot of things like bible you go ever hold your phone you go come see update facebook update instagram update whatsapp i hold my phone the other day i come see update bible i come dey say who solomon don go give belle again because wetin happen na fresh wey dey dey update bible which wh- wetin happen new you ever see some bible stories you know say if na now jonah comot come back

What of oga I dey? Where una dey go? Say no. Fish swallow my husband, I wan go check am. Because you go see some things, e get some other parts of Bible wey dey shock me. That part wey Bible say he that look at a woman and lust after her, say they don count am.

bible say angels wey dey already dey stay for the heaven when they see nyash they lust after the daughters of men angel choose nyash over heaven na come me wey never see heaven picture baba they go balance this thing o i go look nyash wetin wan happen may happen ah because nyash no make sense na women dey pay three point two million for lekki If you see real nyash for Lekki now, my brother, I no know wetin God do for you. All the nyash for Lekki na pho- the photocopy am no better. Just see nya- That's why when Oyibo bring different policies, we go just dey look them. They bring one policy that time. Now Oyibo dey do everything. Transgender, uh, same-sex marriage. The one wey dey do wey Igbo boys converse for America na when dem bring gay.

rugged nigeria my guy open house on sunday efcc close am on monday house wey dem warm on sunday e sour on monday ah my oga don tell una na no live for nigeria you fit chase your dream o oh. for abroad na you fit chase your dream once you come nigeria you be like say dem dey chase you for dream eh he tell una na you no lis ten ah who be that pikin there. ah ah this age you don dey come comedy show when i dey like you no need burial o all the polo wey we get for childhood na burial gone so soon adieu see qu- different language i go mc wedding for njaba small wedding o the guy carry sixteen speaker at the end only two dey work come dey make announcement and dem dey get one mic wey go get one big foam on top you dare not remove it different mouth odor dey that mic

If you dey do wedding, you know how much be hall now, you know how much be drink, you know how much be it's expensive. All those village women, make dem no dey come. Men wey go wey go even do you well, dem go come, dem go come dey outside. Dey wait for when couple dey dance, make dem go spray go out. Old women go just full everywhere, children dey drag souvenir anyhow. I MC one wedding on Saturday, couple dance, couple dance, allow dem.

I know say for all this wedding, but we don see something for this MC work o. Why e be say everybody go spray money for wedding? You see old boys association, alumni, they too like dance. They no dey spray and they dey come laugh because say it's our wedding. E dey craze. Come dey round couple like say you wan initiate them.